تے ماشاء اللہ واپسی آ گئے ولاگ دی طرف خوبصورت جے ولاگ دی طرف اور اپنے پیارے پیارے کلچر دی طرف ٹھیک ہے سنگا ساتھ تے باقی ماشاء اللہ کافی ٹائم بعد ولاگ ولاگ شروع کر گئے تے ماشاء اللہ خوبصورت اللہ پاک دیا نعمتوں دے صدقے ہے اور ماشاء اللہ نال نال اللہ پیار دے حکم نال اللہ پاک دے حکم نال تے زندگی بخیر آئے ہیں واپسی اور تون واج دے ولاگ خوبصورت جیاں خوبصورت جیاں گال ہی بیڈ نیوز گال ہی اور اپسیٹ گال ہی پیاریاں پیاریاں اور خوشی بھریاں آج دے ولاگ تون سارا کوئی سنوے سوں ایں گالوں تساں جلد جلد ساڈا یوٹیوب چینل پاک ویلیج لائف سرائیکی آواز سلیم کھوکھے آلا مریسوں سبسکرائب خوبصورت جیاں ویلیج لائف دی پیاری آواز تے فیس بک پیج تے ویڈیو پہنچدی پئے تاں اوکوں وی فالو کریسوں محبتاں کریسوں تہانوں پیاریاں پیاریاں ویڈیو ڈیکھن کوں ملسن راہندیاں فالو کر گھدا کرو پیج کوں وی تے یوٹیوب چینل کوں وی ٹھیک ہے سنگت ساتھ تے باقی ماشاءاللہ گھر کھڑے ہیں تھے گھروں چلدے ہیں باہر باہر چل کے تہانوں میوزک وزٹ کرویسوں پیارے جے سرائیکی نظام تے پیارے پیارے انجوائمنٹ دے ولاگ ناشتہ نوشتہ کر گھدے لش پش کر کے ریڈی شیڈی ہو گھدے سے چلدے ہیں باہر چل کے دونوں ماحول دیکھے سو اپنا پیارا پیارا آر خود سورج یا گاؤں دیاں ثقافتاں آر پیارے پیارے کلچر تے پیارے پیارے انجوائمنٹ دے نظام ٹھیک ہے سنگا ساتھ تے باقی تساں سوشل میڈیا تے آپ سنڑدے پے آسو بیڈ نیوز کیا چلدا پیا تے کیا نی چلدا پیا باقی ایندے تے وی ڈسکس کرے سوں ڈھیر سارا ولاگ بنے سوں پیارا جیا آر تہانوں وی انجوائے کروے سوں تساں رہسو نال نال ساڈے ولاگ دے ٹھیک ہے تے باقی غلطی کوتاہی تھی ویندی رہندی ہے تاں اوندی معذرت کرے سوں پہلے وی تے اینڈ تے وی وانگے کریندے رہنے ہیں تے باقی تساں راونا سارے نال نال ویڈیو سکپ نی کرنی سکپ کر ویسو تہانوں سٹوری دی سمجھ نی لگنی ولا اساں تہانوں کیا سنوایا تے کیا نی سنوایا تے باقی نال جڑے رہو محبتاں کریندے رہسو اپنے بھرا نوں واچ ٹائم دی تنگی ویندی پئی واچ ٹائم کمپلیٹ کریسو پیارا جیاں اور اوں توں بعد تہانوں پیارے پیارے ولاگ ڈکھینے خوبصورت جے گاؤں دے تے پیاریاں پیاریاں ماحول تے پیارے پیارے نظام سرائیکی دے پیارے جتنے وی ہوسن سنگت ساتھ ساڈے نال رہسو۔ ویلکم بیک ویوار ماشاءاللہ کتنی دیر تو بعد آ گیا سے اپاں باہر گھرو ٹور کے باہر آیا سے اس سائڈ دے ماشاءاللہ دو لاریاں آئیاں ہوئی ہیں چوک دے بڑا خوشحال زندگی گزر دی پئی ہے تے بڑا ہی امن تے بڑا سکون ہے تے باقی اللہ پر خیر آ گیا سے باہر جی میں باہر آیا سے تے نعمت اللہ پاک دیاں ڈھیر ڈھیر ہوندیاں رہنیاں تے روزی روٹی کریندے بڑے سنگا ساتھ ماشاءاللہ خوبصورت جے ولاگ تے پیاری پیاری زندگی تے پیارا پیارا امن سکون ہے تے تساں ایویں نال ساڈے جڑے رہ کرو سپورٹ کرے سو راندے پیارے پیاری ساڈیاں ویڈیو دیکھن کیتے اپنا پیار دکھایا کرو خوبصورت جے انجوائے کیتا کرو تے تو کو پیاریاں پیاریاں سٹوریاں سنوائیاں کر سو ٹھیک ہے سنگا ساتھ کہ جی میں کہ تساں سن دے پے سوشل میڈیا دے کہ شہزاد ویلا منڈا صاحب دے والد صاحب اگوائے توان ہو گئے اللہ معاف کرے اغوائے اغوا ہوئن جتھاں وی ہوون اپنی زندگی اچ امن دے وچ ہوون سکون دے وچ ہوون ماء پیو ہمیشہ زندگی دا سہارا ہے ماء پیو بڑا سکون ہے بڑا امن ہے او جیویں ماشاءاللہ عمرے تے گئے ہن اتھوں عمرے تے ونج کے انہاں دا انہاں دا عمرہ وی یعنی کہ خراب تھی گئے بڑا یعنی کہ انہاں دا نقصان کیتا گئے اس چیز دا بڑا دکھ لگے سوشل میڈیا تے جتنیاں وی خبراں چلدیاں پن کجھ آدھا کوئی لوگ آدھے پن

ڈالر بڑا خراب چیز ہے لیکن اے پیٹ دی ضرورت پوری کرن کیتے نہ کجھ وی کرا سکدے لیکن اے کم نی کروا سکدا کہ اپنے والد صاحب کوں اغوا کروا کے تے ویوز گھنو نئیں غلط فہمی ہے تہاڈی وی جتنے وی سنگت صاحب ساڈی ویڈیو ڈیدھے پئن انہاں دے اگوں ریکویسٹ ہے دعا کریسن انہاں دا والد صاحب جتھاں وی ہووے انگ چاچا شہزاد محمد شہزاد ویلا منڈا انہاں دے والد صاحب ہن بابا صادق مالہانا اللہ پاک انہاں کو تندرستی ڈیوے صحت دی بادشاہی ڈیوے جتھاں وی ہوون خیر دے ہوون ساڈا حق ہے ساڈا فرض ہے کیونکہ سارے سوشل میڈیا دے بھرا ہن او سوشل میڈیا دے ویڈیو بنیندے رہن ولاگر ہن او سٹار ہن اساں نارمل ہیں لیکن اللہ پاک ساکو وی کامیاب کریسی اور اللہ پاک ہر مسلمان کو ہدایت بھی دے سی ٹھیک ہے سنگا ساتھ تو باقی میں نال جڑے رہا سو ویڈیو سکپ نہ کرے سو سکول ٹائم نو چھٹی ہو گئی ہے اساں اے ذرا انہاں سکول ٹائم نو گزار کے دے والا نے ویلاگ دے طرف ٹھیک ہے تساں رہا سو نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویلکم ٹو بیک ویور ماشاءاللہ آ گئے ہیں واپسی خوبصورت جے ویلاگ دے طرف سارے نال ایک ماشاءاللہ بڑی مشہور و ترین ہستی ساڈے نال ہے اج اساں انہاں کول تھوڑا باتا گفتگو کرے سو انہاں دی آواز سن سو اور تواکو بھی سنوے سو کوئی انہاں دی خوبصورت جئی آواز دے وچ کیسے نگینے پیرے پیرے پیدا کیتے گن ٹھیک ہے سائیں جی ہاں بلکل ٹھیک ہے اجازت ہے کیمرہ گھنو توڑے دے
خیر ہووی

اچھا ایک منٹ گال سن گال سن بریک بریک بریک ایک چھوٹا جہا ساگو رائے دے چھوڑو سارے سرائیکی سرائیکی کلچر دی پٹی دے سٹار ہیں شہزاد ویلا منڈا سگڑ بعد بکھاویں سگڑ کٹ کٹ ہلی شہزاد ویلا منڈا ہاں تے انہاں دے والد صاحب تھی گن اگوا اچھا۔ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ میری تے سن انہاں دے والد صاحب تھی گن اگوا تے انہاں کو اساں مڑواونے

تے جیڑھے قدماں تے ٹر پیا ہے او اسے قدماں تے ول آوے۔ ہائے خیر ہووے شہزاد ویلا منڈا صاحب اے تہاڈے واسطے چھوٹا جیہا میسج ہے اعجاز ملنگ دا کہ ٹینشن نہ گھنو کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ بیٹو او آدھا پے کہ ٹینشن نہ گھنو کہ واپسی او آ ویسن جیڑھے قدماں تے او لے گئے اسے قدماں تے آ کے چھوڑ ویسن ٹھیک ہے۔

ویلکم بیک ویور ماشاءاللہ کافی دیر تو بعد آئے ہیں شام ہی تھی گئی ہے تے ٹائم بھی مک چکا ہے کیڑی گالوں کہ شامہ ہو گئی ہیں تے باقی اللہ پانو خیر آ گیا سے زندگی بخیر واپسی ویلاگ دی طرف تارے کلو اجازتاں گھنر اور پیارے پیارے کلچر دے نال نال اور بیڈ نیوز دے نال نال کیونکہ بیڈ نیوز صبح دی شروع تھئی ہے تے اینڈ وی بیڈ نیوز تے ویندا پئے لیکن چلو کوئی گالھ نی اللہ پاک بہتریاں کرسے ریسن آسانیاں پیدا کریسن اللہ دے حکم نال۔ کافی دیر توں بعد آون توں ول مسئلہ مسائل ڈھیر ہن اخرا جات وی ڈھیر ہونن ویور او پورے کر کے جی میں اساں آ گئے سے ولاگ دی طرف ولاگ اساں کنٹینو کریندے رہ گئے سے اینڈ اتھے کریندے پئے ہیں شہزاد ویلا منڈا اور بابا صادق ملہاݨا اللہ پاک جتھے وی ہووے خیر خریت دا ہووے کیونکہ سوشل میڈیا ݙیکھ ݙیکھ کے نا دیماغ ختم تھیا پئے خراب ہویا پی اے کہ ساݙے پاکستان دے سرائیکی کلچر دے سٹار تے اوندے والد صاحب گھروں غائب ہوون تاں ماڑی گالھ اے نا کیونکہ اج پنجواں چھیواں ݙینہ آندا پئے انہاں دا کوئی کوئی علم نی اے کوئی لاپتہ ہن واردات اچ چلے گئے ہن اور اوستوں بعد حالی تکر ملے کینی افسوس اس گالھ دا اے جتھے وی ہووے بزرگ بندے اللہ پاک انہاں دی خیریت کرے زندگی دی تندرستی ہووے خیر خریت دا ہووے۔ کیونکہ میں وی ہک ولاگر بندوں میں تاں فی الحال چھوٹا جی ہاں لیکن او بڑا وڈا ہے اللہ پاک اوندی وی زندگی دی خیر کرے لیکن اللہ پاک آسانیاں پیدا کریندا رہوے ویور اساں دعا ہی کر سکدے ہیں بیا کچھ نہیں کر سکدے سوشل میڈیا ڈیکھ ڈیکھ کے دماغ خراب ہویا پیا ولاگ کیا نہیں بنایا لیکن اج بنائے لیکن ول وی اساں اس ٹاپک تے ڈسکس کیتے چلو اللہ پاک بہتریاں کرن پکھی واس اپنے اپنے گھراں نو ویندے پین ایویں ہی اساں ولاگ دا اینڈ کریندے پئے ٹائم ہو گیا ولاگ دا اپلوڈنگ دا زندگی بخیر ول ملسو ایک نویں ولاگ نال فیس بک یوٹیوب چینل کو فالو کرنا سبسکرائب کرنا بھونا نہیں ویڈیو واچ کرنا محبتہ ریونی ہیں اور ملتے رہا سوار ایک نویں ولاگ نال اور زندگی بخیر رہ گئے اسے دے ول ملاقات تیسی رہا دی اور اللہ حافظ